My people I go like us to read this right talk when Naira Marley drop. You fit dey read your own. Any place I no pronounce well, pardon me. Pronounce it, okay? Read it. I no too sabi read, but I love to do what I'm doing. Naira Marley say everybody acting like they are trying to help help. They are not trying to help. Naira Marley na im talk am. Naira Marley say everybody now dem dey pretend like say dem wan help Mohbad. Mohbad don kpeme. Let help. Many of them they are not helping. Let tell ourselves the truth. That is true. My last video I upload, I say many people they say Mohbad, Mohbad. At the end, we will monetize the video. We will make revenue out of it. Who don kpai, don kpai. And the family, they dey mourn, they bitter, they dey cry. They, in fact, their mind is bitter.

Those people know something about Mohbad. If they stop talk, talking, if they stop taking the conspiracy, we will find true Naira Marley. My people, according to this guy, for me, nobody is perfect. For me, we pray for God, say,

This boy was on street I know some people some people some people will help you at the end they will pay you with you know the other side but according to Naira Marley the only thing that don't make me to quickly judge Naira Marley I look at both of them yes as a youth as a guys who dey hustle dem dey hustle for street dem dey do anything or do

This guy many video wey dey fly up and down say Naira Marley be do this one, Naira Marley do this one. Naira Marley no even dey house when some of him boys you know pana beat that guy say he dey destroy something for house. The moment the guy take something, him head dey twinst. You know, this guy no dey around when him friend take pana beat am. Okay, they say he still do something again. wey e make di guy say go your separate way let me be because if we come thank God sef dis guy even comot for dis Naira Marley hand nobody really know anybody wey dey talk we no know where God you know how wish e dey Naira Marley hand and dis kind thing come happen ha Naira Marley may our good and may somebody no do good for us wey go carry us go early grave and may our good no no make us to find ourselves in a problem na two ways

He need my you know a minute of time to talk to maybe we are together I dey see him the way he dey act then I ask am wetin he dey do he say he wan talk to me a minute I no fit give am that time of a minute not calling o eh not calling eh some people go say oh no be this one wey dem dey call no be by call I dey talk see me see you because I'm close to you you call you no know wetin I dey do that time some people when you dey vex say dem dey call you call everybody dey busy hmm everybody dey busy If you no get wetin you dey use your time dey do, at least channel your time for something else. You understand? When you call somebody, that person no pick your call, you no suppose dey carry nose like, eh, let me leave that side. you know? When you see this guy under your nose, you no act. When this guy just meme, it's like Naira Marley collect, in fact, the thing wey you cherish more. I hope according to wetin the information, the write up wey dem see to I never see that one. Naira Marley say he go draw to he go draw people wey drag am. Una go face the law. Whether una see Mohbad for him hand, everything una accuse am for, make una ready for Naira Marley o. And me, I go dey bring the news come here woto woto if that thing venture happen. Ah, I go follow up the update. Ah, may God give me strength. That time I go including my own beautiful Toto Dike. How I like you before? No know this one, you fall my hand. E hold you. Eh, I still see you involving yourself with Naira Marley. Na Naira Marley kpai am. You see am for your hand? This guy we suppose to appreciate am say ah, we never know wetin really kpai the guy. Let's appreciate him. He remove this guy for street. You know, a lot of youth dey street today, nobody to remove them. We get many musicians. E get one guy wey I go try go find now, whether I go see im video. I use Mohbad and the guy and Naira Marley to talk. This boy, somebody to sign am contract, e no see, and very talented. He say he see somebody wey take dey call this guy oh, he wan sign am, the guy no sign. If Naira Marley now come across that kind boy now, sign am, twist am, people wey dem no know, wey dem abandon am before, dem go start to dey talk about am. May God no let, in fact, our death time na im people go come dey talk about us. When we are alive, let people talk about us, let people celebrate us, let people you know spread our good things. Wen dis boy dey alive, nobody know am, nobody know am but wen dis boy kpeme, everybody dey play im music including America, everywhere, all over di world. Naira Marley na im make am, you know how many pipu dey kpai for Nigeria but Naira Marley bring am for di red light for pipu to see. E pain me o, those pipu who just sit down drag Naira Marley for for for just no reason. wan come make the guy now no you know no come get that mind that vibe to help people what about if i help this person now what about you know im mind go come dey double dey think im mind go don things go come dey you know e no good e really put smile for that boy eye but e no mean say person dey help you wetin you meet that person if the person dey chook himself If that person dey do something wey you know say e no good, you know e no good for your head, you go continue? No, na the oil wey you find go there na im you suppose to fix. I see here wey dem say, oh Naira Marley dey take um this thing, e dey take this thing, um e dey spoil, no no no no. Good child, pikin wey get brain, if you go find honey and you get there, you see say others dey do nonsense, others dey do this, others, you wetin carry you comot for house? That honey and milk wey you go chase na you suppose to first dey chase. Good child, good child no suppose to reach there say oh na this thing this person dey do no be say the thing dey bring the money for you when you dey see no be say na through there you dey make the money when you want no say this person dey take you must take no good child when you get there no take that thing look for that honey that milk take it go use am do something if your boss dey even dey take am tell you say take you go say no if na that thing wan bring una you go know say na helper of to destroy your destiny no be helper to repair you helper to destroy your destiny if naira marley dey take like this eh and you come go there come sign you you go say you no take like this he say you go must take without you no take like this you no you go go you understand you no tie rope for your waist But if you now start to dey take like this, then you like the vibe. Let's tell ourselves the truth. You like the vibe. I know some people when I know when they don't take seed. I know I, I the, the odor. You know, waiting first day your mind. Now you go to. Waiting not day your mind. If person want try to push on, okay, I'm coming. If person want try to push and put, as far as say you be good child, you go you know deviate yourself from it e no mean say you go become musician you must take e no mean say you become musician wetin that your boss musician dey do you must do am no be humble respect yourself know the house you come out from no imitate anybody do your thing for me My own, I know maybe I use am just to my children dey distract me. Naira Marley don come outside, he dey tell people now say when he remove this boy for street, all of una dey alive. When he sign this boy, all of una dey alive. He no kpai am. Why now when the boy don dey him own, why he wan kpai the boy? na di question im dey ask and those pipo who drag him unnecessary you guys should wait oh Naira Marley is waiting he is waiting he is waiting and na lesson to many pipo wetin you no see no talk wetin you no see for person hand you no hear am for person mouth no talk. Wait till the person speak, then you can use it to talk. My people, na this one I talk o. Oh. And if you be young youth, you wan embark on anything, if somebody wan sign you, you love to be a musician, be a musician. No do wetin that your boss dey do. If your boss dey do the good thing, how to invest, how to do, do it. But if your boss dey take take, and you see say your brain or you know the home wey you for come out, no try am. Like this guy now, papa na pastor, according wetin I hear. Papa say the land wey I say ah ah fail respect your son na which kind land my people let me leave una till I meet una in my next video always try to encourage your children encourage your loved one encourage people around you not everything you see on street you will put your body take o drink o be very very careful no hope when you for come you see me say I take you see your papa take if your papa even take no take if your mama even take no take e no dey help e no good my people naira marley don come out so we dey wait if the news start i go dey bring am woto woto i go hold that news well photo this na yabo ojo na news i go hold am well well mostly yabo ojo naira marley wetin do you wetin do you oh ẹgbẹ ẹgbà mi o ẹ ẹ ẹ.